Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Come Mady, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Gilles a mam Piz. Moie Gilles. Moien Pit.
Wéi geet et der Gilles? Mir geet et gutt Pit. Dat freet mech Jill. Ja mech och. Pardon ech spillen nach grad fuerchtbar op menge Knäppecher hei, well ech ech lo ee Moment Knäppecher? net gutt Mat dengen eegene Knäppecher, Knäppecher.
mat mengen eegene Knäppecher, Knäppecher vum Interface. Mee lo ass gutt, ich hör dich wunderbar schön. Ja.
Wonnerprächtig. Gutt, mir sinn haut rëm hei fir iwwer Metal ze schwätzen, ënnert anerem.
Zur Ofwiesslung mol. An äh, zur Ofwiesslung mol, Mike. Nee, mir wollten haut iwwer eppes schwätzen, wat et ähm, wat een net esou oft héiert, awer wat awer genuch gëtt. Äh, haaptsächlech, bah, mir schwätzen einfach am Allgemengen iwwer One-Man-Bands oder Solo-Projeten, dat heescht äh, wou een eenzege Kënschtler, eng ganz Band representéiert dat kann kënnen nolo onofhängeg kënnt on natierlech lo mat aneren Läit summen Live-Showen maachen, awer un sech grondsätzlech gëtt dann den e ganzen Album oder ganz Musik gëtt vun enger Persoun äh, geschriwwen an produzéiert an sou weider. Mhm, mhm.
Ja, an Musiker ja. mat äh, mat vill Motivatioun denken ech. Ja an stecke dat ass o wichtegt Aspekt Motivatioun do ze hunn, wann s Louis ass e bass den Ah, ech weess net, wann alles e bësse schleefe leesst an hei an do, ech mengen, da gëtt dat ganz vill aus dengem Projet, wat jo och kloer ass, ne? Sou wéi, sou wéi s du.
Sou wéi ech, jo. Pardon, ech hunn dat, deen liest de mol esou ëm Teller, sou, hei, huel. Jo, mee et stëmmt awer. Ech hunn se missen huelen.
Ah, nee, nee, sou, ah, et war scho schlëmmer, muss mer awer emol esou an de Raum soen, mee okay. Ech war scho schlëmmer.
Wéi? Ech meng mir waren alle zwee schon schlëmmer wie man wie man sinn nach kann sinn dat kann gut sinn ja. vun do hier äh, ja ja das effektiv wie du sees am, am metal as dat bis wo wo et awer nach gëtt äh, one man oder solo projects an so wo lo net awer och net wirklich zu engem grosse bekanntheetsgrad äh, gehéieren das meeschtens nach méi underground wie dat am eigentlich schon he beschwätzen ja, ja, ja, ja. ja. das verschiedene Künstler dienen bis mir größten Numm ich mein Matlograt nach über den äh, Devin Townsend geschwar den mhm. verschiedene Projekten hört gell an äh, dat dat mischt was der so am solo fënns as er effektiv am black metal ze fannen ja Witzegerweis, ech weess net wierklech wat fir eng Grënn dat huet, mee. Ech mengen dat ass eng eng vläit och eng perséinlech Astellung, soen ech elo mol esou. Attitude och, jo.
Ech mengen, wann s de souwisou méi en introvertéierte Mënsch bass, fält et der deelweis och schwéier dann. vläicht deng Visiounen oder wat och ëmmer s de wëlls maachen, ob et vläicht och aner Saache wéi elo Musek maachen ass, fält et der schwéier dat ze, jo vläicht a Wierder ze faassen. A wéi mer wësse beim Black Metal gëtt net vill geschwat, do gëtt gekrasch a gejaut a gejéimert a béis gekuckt virun allem. Mee jo, firwat ausgerechent, datt am Black Metal esou vill Solo-Projete sinn? Dat ass eng gutt Fro, well ech menge punkto Produktioun an ob et elo schlecht opgeholl ass oder net, ännert u sech näischt drun, datt s de awer jo muss e ganze jo Lidd komponéieren, wann s de da wëlls Musek man, an deem dann awer méi wéi just jo eng Persoun, soen ech emol, muss jo virtuell muss jo awer eppes geschéien do. Also, das ist, das ist, an, ja, das, das ist ein interessanten Aspekt. Und ich meine, das für Dunlo Devin Townsend gesagt, dann ist mir spontan herangefallen, wenn ich so gucken, wo sich viel, viel Bands hun, äh, hun als, ja, Solo-Projekt angefangen. Und dann ist dann auch immer interessant, so, ja, okay, wenn du siehst, dass die Band dann anfängt und Valeur zu hun, und dass du aber vielleicht auch fähig bist, live zu spielen, was die meisten Solo-Projekte ja nicht machen, Äh, ja. dann, da fällt mal lo zum Beispiel carrément spontan nach zu Bands an krass mein Gehir geht grad pff, op wéi eng Blumm äh, Neige also alles heißt war Mu van Geleng ganz Mu van ja, alles ja. selber gemet also immer so auch all drin am Black Metal Ech ging sogar stark soen an dat vertreten dass äh, de Yari Mainpay och fir den Asian Album dat war

Ech wëll mat kengem zesummeschaffen, mee ech wëll alleng schaffen, datt dat éischter den Aspekt ass, well dann kann ech maachen, wat ech wëll, just meng Visiounen zielen an ech kann et einfach esou ëmsetzen, ouni datt en aneren mer draschwätzt, do fannen ech elo keng esou eng gutt Iddi, dat wëll ech net matmaachen an esou. Nee, du kanns denger Kreativitéit eben dann fräiem Laf loossen. Dat stëmmt.
Dat ka, pff, ass dat elo bei jidderengem de Fall, wësse mer net. Wéils ech net, dat wär elo meng Iddi, wat ech dobäi géif emfannen, sou. Jo.
Jo, soe mer mol, du hues keen, ach, du hues keen Drock, wëll ech elo net soen, mä wann ech elo just emol vu menger Säit aus kucke lo mat deenen, mat deem Projet, wou ech virun e puer Joer, wat sonnst do? d'lescht Joer, virtdlescht Joer hat, ähm, wou och op eemol aus dem Näischt op eemol so en Duo entstanen ass, wou mer e bësse Musek gemeet hunn, ob dat elo, dat war zwar elo guer net am Metal, an ech hunn och virdrun net wierklech vill Musek geschriwwen oder esou. An, ähm, jo, natierlech kënne Frictiounen passéieren, wann s de dech éischtens emol, traus raus ze goen an an okay wow ech kann Musik man an ech wëll Musik man an an die aner Persoun wëll dat dann och an dat sinn also zwou Welten déi op op beneen äh, knallen an dann hues de ganz vill Ideen an da kënnt och ganz vill Guddes dobäi heraus an dann gesäis awer domat dass vläit gesäis du dat dat well awer mir de Fall so okay ech kann dat do A wëll dat do am léifste selwer maachen, well ech méi Kontroll hunn, ouni elo deen aneren ze beleidegen oder wat weess ech. Mee ech ka mer virstellen, dass dat e Grond ass, eben déi Kontroll, dass de einfach, wéi s de scho gesot hues, du kanns maache wat s de wëlls an och wéini s de wëlls.
An och no dengem Zäitplang fueren. Ech menge mir sinn och alleguer Leit, déi. Äh, ech soe mol, Zäiten, Wocheplang hunn, soen ech elo mol, ne? An dann hues du fir dech Zäit an da muss dat dann no engem anere kucken, ne? Deem anere muss dat no dir kucken, ne? An da kanns de eben maache wéini s de Zäit a Loscht hues. Jo, den eenzegen Déngens, wou ech, an dat hunn ech och e bësse gelies, wou ganz vill Leit, déi eleng Musek maachen, Déi kréien dee famöse Writer's Blockade, also wou s de einfach esou, Fuck, ech weess guer méi wéi ech elo weidermaache soll. Ech hu elo eppes released an ech wëll weiderman, mee ech fannen den, ech fannen de Start net fir unzefänken. Bei deene Leit passéiert dat vill méi, vill méi oft, vill méi regelméisseg, well s de dech soit disant auspowers, well s de eben alles eleng méchs a well s de och dech da forcéiere wëlls déi, déi Kontroll an déi Méiglechkeeten ëmzesetzen, ouni dass d'ee froe muss. An dann dono bass de dann, du bass dann déck frou, wann et dobaussen ass. An dat Bescht, wat de souwisou kanns maachen, egal, egal wat fir eng Musek dass de méchs oder schreifs, géi ni méi drun. Dat si Feeler, wou ech gemeet hunn, weess ech, ech, ech hunn et net ignoréiert, ah, dat hätt kéinte besser sinn, ah nee, dat do war net gutt genuch oder esou. An da fänks de un ze zweifelen. An wann s de awer dann an enger Band bass, denken ech, Ah, ech soll emol eng, eng gutt Zuel fir eng Band. Wat ass eng gutt Zuel fir eng Band? Dräi, véier Leit. Sou, ass eng Ja, gesond environ Zuel, mengen vläicht, mer, ja. gell? ja. Dat ass e Standard.
Äh, déi, äh, do ass dann vläicht och e bëssen deen, äh, wann een esou e bësse lappt, weess de, dann, da gëtt e vläicht duerch déi Kreativitéit an déi Motivatioun vun deenen anere matgedriwwen an ëmgedréint och esou e bësse. Ja, oder een, een kann deen aneren och inspiréieren, äh, Ja, ja, dat ass richteg, ja.
egal wat, mat engem Riff oder mat, mat ëschtenger Idee. ja, déi grad am Raum schwieft.
Ech, ech kann mer awer och denken, an dat war och eppes, wat ech an dem selwechten Artikel gelies, ech weess elo leider net méi, wéi, wéi d'Website geheescht huet, mee et war esou den, ähm, dee fameusen alt erëm war Corona, esou wéi bei eis, u sech e bëssen äh, mhm. e ganz äh, Sprongbriet fir vill Leit, wou doheem sutzen an, an, an och vill an haut kanns du doheem an dengem Zëmmer, wouste normalerweis aner Sache vläit mëss, Kanns du Musek man? Dat ass net méi sou komplex wéi fréier. Wéi d'Qualitéit ass, dat dat mag emol dohi gestallt sinn, mee et gi méi Leit, déi sech trauen eppes ze man, ebe well se kënnen an hirer eegener Blos dann eppes man a schreiwen. An ob dat elo akustesch ass oder wat och ëmmer, oder sangen och, gell, dat ass. Dann do wär et anscheinend e gigantesche Boom ginn eben u massege Singer-Songwriters an dee ganze Folk, Folk Ambient Aspekt huet mega krass zougeholl säit Corona. Jo, jo, dat stëmmt. An. Do ass zemools ganz vill gewuess. Jo, jo, jo.
An engersäits fannen ech dat gutt, mee dann ass d'Fro iergendwou, wou ech mer bei esou Solo-Artisten, virun allem déi, déi wou bal guer net bekannt sinn, an där ginn et der eng Jett, gell, Sou, du weess, dass de héchstwahrscheinlech, leider Gottes, ni wäers elo grouss erauskommen. Dat ass och wahrscheinlech net de But vun deene Leit. Mee wou, weess de, wou, wou huels de do, wou, wou gräifs de do no denger Zefriddenheet, wann s de do eppes release a wann zwee Leit et am, keng Ahnung, an dräi Méint lauschteren, ass dat dei egal? Dat, dat ass dat Eenzegt, wat ech bei esou Solo-Artisten net wierklech elo. et kloer gesinn sou ja da muss jiddweree mat sech eleng ausmaachen. Ech meng verschiddener sinn einfach just schon ech meng verschiddener mécht einfach just schon glécklech selwer eppes gemaach ze hunn eppes ja. vollend ze hunn an dat erausbruecht ze hunn dat ka scho verschiddener glécklech maachen an anerer ja okay déi gesinn okay et huet lo zwee Läit gelauschtert an duerno näischt méi ech meng ech loossen dat sinn Ja, Gëtt et- jidderen anesches ja. opgewich soen. Ja, bah, ech muss äh, soen, lo, bei mir war et net vill anescht. Das def- Dafür stellen ech mal lo die Froh, wie andere Leute mat ëmginn. Ähm, wie, wie, wie mir den, de, de, de Projet Lente, ich will net so de Krop gehangen hun, mir einfach mal an de Schaf gepackt hun an okay. Mir lassen dat lo mal sinn. Dat muss lo mal reifen an dat muss lo mal so bleiwe wie das. An äh, ich meine, du kennst mech, Iwwermotivéiert wéi scheint zu ka sinn an huet de Gilles eben e bësse vill Gas ginn an huet de Gilles ganz vill gemeet an ganz vill geschriwwen an ganz vill beienee released an dann sinn ech dann och een wou dann kucke geet ne weess de kënnt dat un oder net nëmmen net kënnt dat un mee mee ass zumindestens eng Reaktioun do. Ja ass iergendeng Reaktioun do, ob op Social Media oder egal wou. Ah emol net sou, bon ech hat en am Ufank just op Youtube gesat well ech mer geduet hunn ech wëll dee ganze Spotify Drang net leider wanns de wëlls erauskommen op iergend eng Aart a Weis kënns de leider net un laanscht mat Spotify ze schaffen an ech hat et op Youtube gesat an do war do war ee ee Kommentar ech wëll net soen datt e mech verwonnert huet oder e bëssen schockéiert huet mee et huet zejoert iergend een keng Ahnung ass war dat elo fake oder net mee just geschriwwen, Dat kléngt zimlech gutt, weider esou. An ech war e bëssen erféiert, well dat war den éischte Komment, wou s de bei engem Youtube-Video kriss. Gewéinlech ass dat net esou eppes, wat s de kriss. Gewéinlech gëss de gedisst, gell, egal wat s de mëss. Oder direkt e Scam, weess de. Jo, jo, éischter dat nach esouguer, jo. Weess de, an do war ech awer och esou e bëssen esou, ok, hm. Pusht däin Ego natierlech. Natierlech pusht et däin Ego, wat awer och kann hanne lass goen. Natierlech, ja. Ech hunn do awer probéiert, wierklech rationell ze denken an ze soen, Okay, nee, dat ass eng Persoun. Ech mengen, an do, an do hunn ech eréischt och verstanen, no, no deem ganzen Duett-Gedéngels do an, an wéi ech du selwer ugefaangen hunn, och intensiv méi Musek ze schreiwen, esou, Okay. Wisou, wisou maan ech mer eppes vir? Ech maan dat do just well, well ech et, well ech et gäre lauschteren. A wann, wann ech et gäre lauschteren, dann geet dat mär duer. An dat hunn ech iwwert eng, zwar iwwert eng länger Period hunn ech do e bëssen esou, weess de, mech forcéiert ze schreiwen an dunn och forcéiert esou, oh nee, du, du, weess de, du, Wéi soll ech lo froen? Ech ka keen anere froe fir mer, keng Ahnung, Drums ze maachen oder sou. Oder hei an do, ech kenne keen oder et huet keen Zäit, wat jo alt erëm en Déngens ass, wéi s de et virdru gesot hues. An dunn hunn ech einfach mal gesot, nee, nee, du muss ëmmer guer näischt. An, an dat huet och, dat huet och gehollef. An ech froe mech, ob, ob bei esou Solo-Projete vun anere Leit och, virun allem am Metal dann, well de Metal-Genre, dat ass jo och eppes, dat, dat, dat, dat huet jo esou e Schwong geholl, wann s de Bandcamps, Bandcamp kucks. Do sinn all Dag eng Fantastillioun nei Bands, gell? Ne? An äh, vläit fënns du dann heinz esou Pärelen verstoppt an deem ganzen äh, Stréi do, wou dann, oh, dat do ass richtig gut an dann, oh, das ass en One-Man-Project. An keng Ahnung, dat, dat erfëllt mech dann ëmmer esou e bësse mat awer Respekt, weess du, esou, okay, krass, dass deen dat do selwer gemeet huet, gell? Ech hunn esouguer d'Gefill, zemools sou am Black Metal ass dat relativ beléift a vill Leit sichen grad no esou Projeten, well déi ëmmer e bëssen, oder net ëmmer, mee heiansdo awer och esou e bëssen rausragen, well eeben dat d'Visioun vun enger eenzeler Persoun ass. Jo, jo. Ech hat dat huet jo och d'Vergaangenheet scho gewisen, datt One-Man-Projeten kënne sau staark sinn, sau gutt kënne sinn ne ja. an och an der Géigewaart hues de awer staark staark Saachen ne ja. Mee do ass du dann alt erëm déi Fro wéi wou wou hal wou fänkt de Solo-Projet un an wou gëtt mhm. zu enger Band schmenge bei villen ass dat geschitt fält du noch och och souge Opef an wéi den Michael iwwerholl huet huet noch alles selwer gemet kräit.

All déi Virtuosoen dobausse, gell, déi, déi, keng Ahnung, Yngwie Malmsteen, Steve Vai an keng Ahnung, wéi se alleguerten heesche, gell. Eisen Abasi ass un sech och e Solo-Projet, ne? Jo, dat ass richteg.
Anyway, dat Lidd ass, wow, ech weess net, wéi et elo ass, mä dat huet sech am Ufank och esou, just hien huet dat gemaach, ne? Hien huet dat am Ufank gemeet an herno war jo den, den Javier dobäi komm an den Drummer, wou ech den Numm leider net weess. Mä jo, an, an dem Virtuoso-Element do ass et wierklech nach mega krass vertrueden, wann s de kucks. Äh, do fal keng Ja. fällt mir nach Gréisste wéi Plini an, wou och so, so, so ja, Post, äh, Rock, mm, Glam, virtuoso Saache maachen. Keng Ahnung, do gëtt et eng, do gëtt et eng Jetz. Mir dat ass och nach ëm den Dingens. mm, Kannst du dat zum Beispiel e- en e Projet nennen, net eng Band, well an deene villen oder meeschte gëtt net gesongen. Du hast jo e spezifescht Instrument, wat dee ganze Projet Ja. dréit. Ja, ja, ja. Woubäi mengen ech wann, wann, wann een lo op Bandcamp oder sou stousst op eng Band oder wa- oder One Man Project dann wou dat als One Man Project promote an dann hues awer ganzen en ganzen Album wou eng massiv äh, Variant an vill Instrumenter drop sinn da gesinn ech dat zum Beispiel net sou wie en wie wie lo also ech kéint dat lo net nach de selwechten Deckel man wie Virtuose obwuel et u sech net vill aneschters ass sou.
Ja, Ja, das, das ist ein mehr kompliziertes Thema, wie man gedacht hat.
ja, ich habe am Anfang aber gemerkt, du weißt wirklich, dass du viel zu sagen Nun sind wir aber schon gut dabei. Ja, ja, ja. Ähm, was ich auch nur nach gedacht habe, bei YouTuber gesagt hat, ganz viel. Äh, ah, ja.
YouTube-Channel machen ja. und gleichzeitig auch Musik dabei machen, die dann eben nach, auch nach irgendeine Musikprojekt laufen. Den Nick Nocturnal soen ech elo einfach, dee mécht jo och ganz vill Musek, hëlt sech dat dann och ëmmer esou Gaaschtmuseker mat eran, eleng fir de Gesang zum Beispill, ne, well hien kee Gesang mécht. Mä do fënns de dat och ganz vill. Jo, ech, ech, bon, mengs de, dat hätt dann och domat ze dinn eben, datt eben dee ganze Youtube-Universum jo esou expandéiert ass an an deem Sënn, datt och ëmmer méi Leit kënne Musek maachen, ob se gutt ass oder net. Vläit ginn déi Leit dann mat deem Trend mat, sou wat kann et scho schueden? Ech mengen et si jo souwisou schon ja. an deem Medium ja. ënnerwee. So.
Et sinn och gréisstendeels alles méi introvertéiert Leit, déi Youtube maache gell an dat déi ja. solo Musikprojet hunn ass dann noch net méi wéi verständlech op enger Säite. Ech, ech fannen et, ech fannen et just interessant, also wat, wat mech ëmmer esou faszinéiert bei esou One-Man-Projects, an jo, effektiv, gëscht Owend e klenge Sneak Peek bei mir, ech hunn, ech mengen, ech hat der vun där Band gezielt, ass eng Band, One-Man-Band aus Korea, Südkorea, wou dëst Joer e Black Metal, oder eng Black Metal Band an deem Sënn dann, wou een eleng alles mécht, déi Celestial Annihilation heescht. Ah ja, an ja. What the hell, ja, den, den Album, ech, ech, ech äh, si mer méi wie sécher, dass dee wäert op menger Enn des Joers Lëscht wäert landen. Hm, hm. Mhm. Well ech dat einfach nëmme faszinéierend fannen, dass Apps esou konstant an professionell genug ka kléngen, dass et all aner Band och kéint an de Schiet stellen, wou awer Vu 4 oder 5 Käpp gemeet gëtt. Dat fannen ech ëmmer esou faszinéierend iergendwéi. Jo, jo, oh et ginn gi vill One Man Bands déi ech faszinéierend fannen, oh awer zemools am Black Metal ne, ech kann et, ech weess net wéi vill mol opgezählt, Leviathan, nee Naggaroth ass dach och eng One One Band. Dat kann ech der elo net soen, ech weess dat se jo och als Live Band optrieden, do sinn ech mer net ganz sécher. Äh, Leviathan ass ganz bekannt dofir, deen huet säi ganzt Liewe laang soss näischt gemaach. Ja, ja, ja, ja. Äh, Atlas aus Dänemark, iwwer déi ech och scho pum hei, hei geschwat hunn, äh, waren zwar och Live-Optrëtter als Band, awer dat ass duerch een Dude, deen alles eleng mécht. Mhm. Äh, Paysage divers, ech kéint, kéint onendlech vill opzielen. Ja, Also sogar schon, damals ja. Bathory. Bathory war damals Ja, schon stimmt, och richtig. ugefaangen als Bruder Solo-Projet, ne? Jo, dat ass interessant. Am Fong, wat, wat, wat mer elo méi iwwer Bands schwätzen a wou ech och méi ufänke mat sichen, u sech ass bal all Band, déi esou ufänkt, kanns de dat soen, zumindest mat der Idee, jein.
Jein, et si jo och heiansdo, datt s de esou zu puer sees, oh komm, mir grënnen eng Band. an dann gënn se effektiv eng Band. Ja dofir äh, ja da so heinsst du een den alleng mat eng Idee kënnt, dann si a schon man nach pu Leiit an an Boot äh, déi wo ech wees, dat déi so an der selwechter ongefähr an der selwechter Bubble sinn wéi ech, mhm. den dat kéint gefalen. Ja Wie dat géif dann trotzdem nemmi so als One Man Band bezeichnen. Mm, nee net wirklich. Féier Leiit die Féier die Féier Leiit die heegen Ideen do rabruecht hunn. Äh. Ab dem Moment giff ech et némme sou kënnen nennen. Dat ass wahrscheinlech och iergendwou, an dat kënnt da lo alt erëm vu mir, ech wëll elo sécher net elo den Musicien par excellence, dat wëll ech elo definitiv net soen, an dat kann och genuch Leit bestätegen, mee wann s de elo Saachen hues oder du fänks als Soloprojet un an du hues effektiv en zolitten Track oder vläicht een oder zwee Tracks, Géing ech mech, wann ech dat elo misst maachen, géing ech mech méi sécher fillen, dann zum Beispill Leit ze froen, Hei, kuck hei, ech hunn dat, ech géing gäre mat där Musek maachen an vläit nach dee Projet weider evoluéieren an esou weider esou fort. Okay, dat dat kléngt a mengen Ae méi einfach, wéi wann s de elo zu zum Beispill zwee oder dräi einfach, Zesummen jammen, wat kann flott sinn, kann och total schif goen, wat awer och dann net schlëmm ass. Mee ech denken dat si fir vill Leit sou, weess de, sou en ah nee ech fille mech net sou wuel domat, eben well dass jo guer keen op deen aneren iergendwéi agespillt oder dass och guer keen deen lo, du weess jo net wat déi aner vun Iddie matbréngen. Brauch alles Zäit, jo brauch alles vill Zäit fir do mol éischtens mol sech als Persoun waarm ze ginn mat engem aneren an dann och nach mat der Musek eng Verbindung ze fannen dat ja. och en langen Prozess. Äh, ech kann mir awer do virstellen, dass och so solo Soloprojeten sinn awer och deelweils Leiit déi och wann se vielleicht all Zäit vun der Welt hunn fir Apps ze machen, well jo keen Drock do ass oder die meescht hu kee Label gell, dass se ja, vielleicht ja. eben grad mega wisse weißt du, so aktiv sinn Irgendwéi, well se eben mm. so vläicht irgendwo denken, so ja, okay, gut, wann ech lo net maachen, ech okay, wo mech pusht, wees, ausser mech selber. Well. Genau, genau. So. Boah, dat ass mega krass emotional a voll philosophesch ginn. Dat Gespräch wat ja, sech soll ja. just 5 Minuten daueren. ah, sovill schlau Sache ginn hei gesot bei Kaméidi, ich fan dat Tipp top. Gëtt immer besser.

Ja, do sinn och ganz vill Alben, déi, déi ech regelméisseg lauschteren a wou, vu, vu, vu ganz gutt Alben, wou och an der ganzer Shoegaze-Welt elo als den hellege Gral vun der Shoegaze-Welt, ausser Slowdive natierlech, gekréint ginn. Sou, sou, keng Ahnung, sou Nothing ass, ass, ass, ass ee Projet, wou och massiv gutt Releases mécht. Sou, keng Ahnung, den, wéi heescht scho méi, ah, den Gittarist vun Vigedot. Ah, ech hun den Numm vergiess. Wees net wien heescht Karl. Ech jedenfalls hien huet och äh, so en bësse méi en äh, ech wëll net so sentimentale méi bësse méi en ja Postrock äh, Géis lo net mé awer so Drone a fläit och bësse méi depressive Projet wou hien och alles selwer mecht wou ech schon live gesinn hunn äh, hat ech natierlech zwar do Hëllef dobäi geholl mé keng ech, ech, ech fannen so so och wann du so Concert gings gesinn Wann du, weißt du, wann du net kucke gees, da gings du mol net erausfannen, well déi meescht Leit, déi do aushëllefen, dann awer och ëmmer esou agespillt sinn an Natierlech, ja. dass et wéi eng Band ass.
Iergendwéi. Ja, ja, ja, ja. Ka- Ja, dat ass schon interessant, dat äh, dat nozukucken. Hm.

Mir ja.
mussen mindestens eng Episode machen, wo man euch just über Film fails an Series fails opregen kann. Ja
traurig also in den letzten Jahren kann ich da immer mehr dabei zählen, weil ich fand das viel wie ich aufgegangen an der Filmindustrie na well, na well. den letzten ah, so ab der ja so ab den 2000er ab, äh, 2020 wollte ich sagen. Also so, wann, wann man dat machen, da gëtt et eng da gëtt et eng lang. Dann huel gut Sëtzleder mat. Ja, ja. Ich mein, du si ja. puer Stonnen am Gang. Mé gut, dat ze Hallmeister fir fir die nächsten äh, die nächst Sessioun. Ähm, ich menge mir hätten ball genug oder so schon ganz viel gesot so ja wie wat das bis mi ein dringlichcht thema ja, das auch besser gelaf ich gedcht sind die flessen gelaf an äh, ja Gesäis de, mir hunn et nach ëmmer drop. Nach ëmmer drop. Mir als al Huese vum Business her. Oh Mann.
Oh Mann, hal op. Ja, oh je. Nee, nee, voilà. Ähm, Ausstatt vläit ma der Recherchen, One-Man-Bands ginn et da wéch genuch. An ja, ja. ähm, ech denken souguer effektiv, datt mindestens an all Genre iergendwou ee verstoppt ass, mindestens een. Bestimmt, ja. Ma ja.
An mir soen dann och iech Merci fir d'Relauschteren. Absolut.
A mir gesinn eis d'nächst erëm bei Kaméidi. Auf Wiedersehen. Awuuch.